mi joyina loko mi ri na swin'wana swa swivutiso leswi mi lavaka ku vutisa dr maxaka mi swi tsala kwalani loko hi vuya hi ta vuya hi hlamula swivutiso swa n'wina hi khensa na muhumelerisi wa hina wa wa ntokoto wa vutshila wa vuswikoti wa vurhonwana wa vukheta wa vutivi loyi hi tshamaka hi ri na yena dr maxaka hi kombela mi xeweta vanhu lava nga kuxengeta vayingiseri ni valandzeli va hina hi mina dr sithole maxaka ya yeah. um eh. Tin'anga leti mi mi kumekaka ka munhu ka social media ti-TikTok ti-YouTube na ti-Facebook mi tele swinene so nkarhi wun'wanyana loko munhu a a fika a swi vona swi n'wi hlanganisa hlanganisa nhloko a nga swi tivi ku ni nga swi tiva njhani ku ni ya ka loyi mara ni nga vona hi yini ku loyiwani a nga kota ku ni pfuna ku nga va ku ri na swin'wana swilo leswi hi nga kota ku swi vona hi matihlo before hi ta ku loyi. i ta ni pfuna hayi loyi a ni tshembi loyi ya swi koho a yi vuleni ku ri swa endleka u kuma ku munhu loyi i humaka tiktok mm. wa hlamusela ku ri i na vo malembe a ku hindza vo ten years mm. khume la malembe ya malembe kumbe makume mbirhi ntlhanu kumbe makume nharhu mm. twenty five thirty years forty years a ri n'anga ne a karhi a pfuna vanhu mirhi ya he i karhi i tirha vanhu va pfuneka na lweyi a ni nga na twenty five years a karhi a lavana na network ya vunyanga a nga yi kumi va hambana va nga humelela ka TikTok hinkwavo va karhi va hlamusela mara ku va na ku hambana hina hi matihlo hi vona Okay. u ta kuma ku luya hambi ko va mi michovha ya yehe mimovha ya yehe wa yi vona ku mimovha leyi mara heyi swa tikomba ku no eh, eh, va mu hakela Yeah. a yi le ya ku zama ni. Yeah. eh u kuma ku no un'wana wa mona ku se i huma ka tiktok se i khegelile ka xithaze nyana xa ku kala matayere wa wa tihloko wa mona se wa ha ri hansi Eish. mara ko wa ku a nga ko loyi a nga ta huma ka tiktok a karhi a hlamusela xitshungu kumbe vanhu a ku mina ndha kasa a ndzi si fika ka level ya kahle yeah un'wana na un'wana i ri hi mina professor and then se hina hi matihlo hi vona ku la nga yima koho a humesa video endumbeni ya yena kunjani kunjhani laha nga yima koho a komba vanhu ku ri ntirho lowu wa vunyanga u ni pfunile ku ni xava movha i movha ya njhani ku na lava famba hi ti-range rover mm. va lava ku ya ka ye va ya kuma ku va ta pfuneka va kuma ku ye wa famba hi cresita na koho u kuma ku i jaha movha lowu wa khale yena na movha i famba na buti wa yena mm. e se swi ti komba ku loyi kahlekahle loko se a famba hi movha lowa khale swi vula ku wa ha ri hansi mm. a nga na swo leswi hi swi lavaka hina hi famba hi ti-range rover hi lava tilambokini se wa ha ri ka cresida se swi nge koteki ku ri a tlakula hina ka cres ka ka range rover a ti a yi fikisa ka ka rolls roy yeah. and then yena i ti tsandzeka ku ti tlakula ka cresida a ti yisa ka gd six Mm. ma vona ku se munhu yi sungula ku vona ku hayi laha ingaku ya i nyanga mara a nga se fika ka level leyi yi lavaka Yeah. ma vona sweswi va makama vanhu vo tala a va ha yi tin'angeni hi mhaka ya mavabyi 90 percent i ya tin'angeni va lavana na vutomi mali mitirho ya hambi va nga vabyi miri. hambi va nga vabyi u kuma va fole layini ka nyanga u kuma ku va ri 70 mara 20 ye nga ku i lera- i- i rila hi ndzeni na milenge 50 i ri matirhelo a mina a ma fambi kahle ya ma ni twisisa Yeah. se va lava ku vona wena lava nga ta ka weya va eh, va tile ka voko u ta va pfuna ku ri we u pfunekile na kumbe ko va tokoloxwe kumbe ko va na mikwembu yo ka yi nga ri kahle ya va ndhawu leyi hluphaka yi nga tolovela vanhu vo tala va ku no ku femi ndhawu kaya ka n'wina khale a lusa tihomu njhani njhani njhani a yi na problem mm. hi lava ku swi vona ku wena u vonaka mundzhawu loyi a nga fela kaya ka hina a lusa tihomu wehe kaya ka n'wina u mu hlulile na u na yini na mm. hi lava ku vona sweleswo se swi koho nhlamulo ya ku swi koho swa ku vonakala ku ri loyi a- wa ha kasa loyi loyi i khale a tirha loyi and then i khale a tirha mara i i wa pfuna loko phela loko u pfuna vanhu va ta ku pfuna ya hi na mimovha hina yi nga yi nga na yo la kaya a ni si a ni nghenanga garage ni fika ni wu komba ni la movha lowu u ta na client ku nga ri ku mu hakerisa hi movha e-e yi hakele khale o ta a ta khensa hi movha xava mm. land cruiser 2024 mm. brand new a fika ku na cancer i xava movha wo karhi fika ku na cancer mara a ni mu chajanga movha mm. ni mu chaje mali leyitsongo leyi nga ku nkarhi wun'wana mali ya koo a yi xavi na tayere mm. ra movha mm. mara i xava movha i tsakile se swi tikomba ku lweyi no wa tirha swa twisiseka swinene swi kona ku eh, eh, ku ni twa vanhu va ku tala nkarhi wun'wanyana loko va humelela va ku swi nge endleki i na swilo swi kona ku sweswi mina loko ni tswaliwa ni nga tswaliwa ni ri na laki kumbe laki swa boha ku ni ya ni ya yi lava kun'wana se ni vuya ni yi tirhisa swi kambirhi um bahamakama okay ku na lava nga beburiwa va ri na laki a nghena xikolo wa pasa loko a beja sa- nchumunyana wa wina loko a lava ti ntirhonyana nkarhi lowu wa ti-december nyana so a ku lava ti-piece job va mhanga ku va mitana hala ni hala va vona ku n'wana loyi i na laki loko se a hete xikolo se i lava ku fesana na ntirho straight a nga ha kumi a kuma ntirho a ri na grade ten a nga se ya yunivhesiti mm. loko se a hete yunivhesiti a nga ha kumi ntirho se swi vula ku loyi a ri na laki mara ku na leswi swi n'wi pfalaka laki ya yena kumbe swi nga lava nga mi tekela laki ya yena mm. ene ku tekela laki swi kambirhi ku na lava vusiku va swi vona ku n'wana loyi loko u heta xikolo a tirha kahle eyi i ta va strong i ta pfuna vatswari mm. i ta hindza vana va yena va hina va ta salela ndzhaku right va va teka murhi va yi tirhisa hi vito ra yena va mu chela badi hmm. ku na ku a kaya ku na mikwembu loko ka yi nga phahliwanga kahle hi vatswari hmm. se i kwata ku kwata ka mikwembu i onhetela switilaki ta n'wina ti nga ha fambi kahle lava nga tekiwa va vuya lava nga teka va fambelo hi vavasati la a va karhi va kuma ntirho va tirha mintirho ya vona ya hela lava mabindzu mabindzu ma wa mi kuma ku a a mutini hinkwenu un'wana na un'wana wa rila se swi tikomba ku na lexi xi nga ko a kaya kumbe xi endliwe hi hi xaka kumbe ko va mi vatswari se ni hlamusela ku ri va ko va ku beburiwa va ri na laki va ko va ku beburiwa va nga ri na laki loko a nga ri na laki kuma ku se kokwani a swi mu tsandza bava a swi tsandza yena a kula a swi vona ku la kaya i swi la ndzi ma yima straight mm. se a ta ka hina vo sithole hi fika hi ta susa leswi swi nga endla ku vatswari va kokwani lava kokwani xunguwe va tsandzeka a va si xava na movha hinkwavo mm. kumbe a va a va akanga na yindlu hinkwavo mm. se hina hi susa leswi ya ka yehe se hi n'wi nyika mirhi mm. swi nga endleka ka mirhi yi ta va hi n'wi nyika yona loko a phahla ku ri a tshama a ri powerful i vitana mikwembu ya ka vowa a tlhaya vitana na sithole mm. n'wina va sithole n'wina vinyi va murhi mi nga nyika murhi lowu ni kombela ku swilo swa mina swi ya mahlweni mm. mi nga yi hi swi swa ka hina leswi hambi ku va mi kombela ka, ka, ka hina i nga ni furarela n'wina va ka swi thole nga mi nyika mali ni mi hakela mi ri mi ta ni pfuna ni pfune swa mina swi ya mahlweni mm. va mi nyike laki loyi okay. a yi laki ya ya tumbuluko mm. a yi laki ya le ya maxaka ya yehe mm. va mi nyike laki hi kona mi nga ta kuma munhu wa ko kuma ku se i gcina a na ndumba mm. i phahla va ka sithole a yi tisa hi va ka chauke mm. mara i chauke mara i sungule hi va ka sithole a yi tisa hi va ka chauke vo va nga mu nyika matimba ako a kota ku kuma mali right loko se a lova kuma ku vana lavaya va ri hayi ndumba leyi a yi kahle mm. a yi fayeni yi hisa a ku ri vuloyi loko va heta ku hisa ndumba a swilo swa vona hinkwavo swi beda swa ku va hlongola mikwembu lowa mani wa swi chole hmm. se ku ta mikwembu leyi ya voya ntumbuluko leyi nga endla ku kokwani xunguwe va ta hlupheka ya na yi twisisi ma yi twisisi ya ya okay so loko hi vulavula kwalaho ka ku um wa kota ku teka laki va kota ku ku tekela laki se u va u ri na badi mm. badi na khombo mhm. na xinyama mhm. i yini ku hambana ka swilo leswi munhu loyi i na khombo mm. i swo xin'wana na xin'wana xo biha mm. xi ta ka yena okay xin'wana ambi amutini ku lahleka huku va sungula hi ku hleketela yena mm. hambi ku dlayiwa munhu va sungula hi ku yena kahlekahle a ri kwihi ximanyamanyana mm. hambi vo vamaphorisa mm. before va nga swi kuma khamba va sungula hi ku jika ka yena hambi swilo u kuma ku swi le kule na yena mana swa mu landzelela yi na khombo hambi u teka n'wansati hayi ku ri xin'wana na xin'wana mani hambi wo hlamba hambi wo basa njhani ka vanhu i bihile i na khombo right ko va badi badi swilo swa wena a swi a swi le ku fambeni okay ya swilo swa yena swi le ku fambeni mara wa dya a i na badi luya mani loko a kwa ku nga ri badi a ta va se a khome swo karhi mara se i kume 30 000 a fanele a kume 100 000 i mhaka leya badi se swilo swa yena swi fambi kahle okay ku va le wa xinyama wa xinyama swi pfula swi pfaleka okay ma ku vona nga layita layiti sweswi eh. ka hina ku basile mm. hala u nga tshama vovuzitha ku ku byiyarile ku byiyarile mm. se xo xinyama i xinyama ya oh, loko va ku swi lunga loko ku swa lunga swa eh. tima loko ku swa tima swa lunga mm. ya swi va on and off ya na mirhi ya koho loko yi pfuna vanhu a yi fani a swi kota ku byela munhu we mani ntirho we wa wu kuma mani ma loko u kuma ntirho a wu tshami a ku eye kuno u na xinyama swa twisiseka swa ya loko a ntirhweni va lava ku hlongola vanhu va sungula hi wena mm. ya i xinyama i xinyama ni twa vanhu va ku tala ngopfungopfu lava nga thwasa va vulavula hi ku i go ku na gona na na n'wina siku leriya a hi ri na professor matlhayela eh, eh, eh, hi kha hi vulavula na n'wina professor matlhayela va va va pfi va vula va ku naya jan fesa hi fika hi mixa magona i yini gona van'wani va ri vitana nhunguvani mara gona hi nguni language ku ri hi- hi hi ririmi ra xinguni ku fana ku fana hi ku- hi ku ndumba n'wana un'wana loko yi ku gona wa swi twisisa okay gona ko va van'wana va tirhisa rimhondzo ra xiharhi okay right ku va na mirhi leyi cheliwaka ka rimhondzo leriya ya ku ya vunyanga kumbe ya ku lwa kumbe ya ku hlula ku na gona ra ku femba hi lo va chelaka tinhompfu ta timhinsi vomanimani vomanimani ku ri u kota ku hina hi ri ku fembela mm. ku fembela ku fana ku tumbeta swilo la munhu a nga ri ko loko a nghena a fika a swi teka mm, hi xitsonga ve ri ku femba no ku femba hi nyanga mm. ku na ku fembela swa hambanakufembelaku fembela i xindhawu va vulavula munhu lwa ku hambi ko va a ni ku mi te mi ri five eh. ne a ni fema a ni khomangi hi swikwembu a ni ri ku femba se u- u- u- u na swikwembu Okay. Mm. u khomiwe hi swi- u- u- u pfukeriwe hi swikwembu wa femba mara wa ku fembela um van'wani va ncazi ku vulavula so lava ku yiva Mm. va ya ka nyanga i fika yi va tlhavela hi murhi wa ku fembela loko a nghena endlwini wa swi tiva mali mali yi kwihi i straight la ku n'wi na mali fika a teka mali a huma a famba Mm. ya wa fembela loyi Oh, okay. se ku ta ku femba Mm. ku femba u tirhisa mukwembu wa ku femba mara ku na gona leri ri nga va na mafurha a ku femba Ma- loko u khoma mafurha laha u tola hi wona wa swi kota ku khoma moya wa ximanyamanyana u u- u vulavula u ri ka wehe moya luya Okay. swa ku munhu wa ku femba i fanele a vulavula swilo swo swi mi swi tivaka mi nga mi byelanga nchumu mm. ku femba a yi ku khoma ku fana na sweswi vanhu vo tala va ri ha femba mara a va ha fembi mm. va ti endlela vona mm. ku femba va fanele va fika kaya munhu yi huma yi ri zanini loko a fika hala giyani ka emutini wa n'wina a nga tivi nchumu i ta mi byela ku hi mina hi mina ximanyamanyani a vulavula hi vito ra kokwani xinguwa wa n'wena a tlhaka ku n'wana wa mina wa mativula mani mani u kwini Mm. hi vito ra ye straight a ku nsinya loyi a wu ri laha mi wu tsemela yini nsinya loyi wa mehe a ni celi swo swo kaka ende swi tiwa hi vanhu hi vatswari n'wina twenty years thirty years mi nga swi a mi swi tivi mm. wa femba loyi ku vulavula moya wa kokwani loyi a nga lova u tekile u vulavula u ri ka yena mm. mantuzi i ku femba okay. a ni ku minkarhi wun'wani munhu i lovile i siye tihomu mi le ku vangeni mm. a mi twani kumbe siye rifumo mm. se mi lava nyanga i femba i huma ku huma kokwani kumbe bava mm. bava yi ta ku byela ku no homu yo a nga yanga xivayeni mm. ta mi byela ku homu yo karhi yo karhi karhi ya mala wo so so so so ya so so so so so so yi tekeni mi nyike mani mani mm. homu leya so so yi tekeni mi nyike mani mani mm. i nyinyi leswi a nga swi siya straight yeah. wa swi tiva swilo swa yena mara hi moya wa yena mm. lowu vulavulaka ka luya wa ku femba wa nyamusoro swa ku lowa ku femba i vitwana nyamusoro nyamusoro hi ya fembaka mm. se ku na gona ra ku u ri nyanga wa swi kota ku ku na mirhi leyi nga cheliwa loko u teka mafurha ya koho u nyika munhu a tola hambi wo va na khombo hambi wo va na badi hambi wo na xinyama mm. swilo leswi hinkwaswo swi endlaka swilo swa yeswi nga fambi kahle mm. swa suka swa baleka ku na gona ri nga endliwa ku ri vanhu va va va yivile a fika a tota laha a ku tshame ko TV mm. munhu loyi a nga teka TV i vhela se a humeriwa hi ti-problem mm. kumbe mavoko lama oma kumbe a sungula ku vabya mm. se a vona swilo loko a nga swi swi nga voni hi van'wana va tirhisile gona magona lawa ma hambana ma hi ku i gona ra yini i gona ra yini mara munhu loko a thwasa i fanele a suka lahaya va mu isakaya a ri na gona gona i xibamu ku ya tiyiso straight mm. hambiloko u na loko u ri na gona vanhu va ku copa hi swilo swa ku ku copa mm. a swi fanelanga swi ta ka wena mm. loko se swi fika ka wena swi hlule gona ra wena swi fanelanga swi helela a gonini swi nga si fika ka wena loko u ri nyanga mm. ya okay. na ku ku lora van'wana va chela swa tinhompfu ta timhisi na byongo bya mhisi va endlela ku va lori ku va tlerile u vona xin'wana na xin'wana lexi nga ta endleka vhiki leri hinkwaro mm. i vonisiwa yini kona hi ntirho wa gona lowu mara gona leri ku na lava kotaka ku li ku li aka ku na lavan'wana va kuma ku i na gona mara a nga swi tivi ku a goneni ku na yini oh lero niketiwa e kumbe i na gona ra ku vitana vanhu ku mm. tshama ku tele mm. hi vanhu mara a nga swi tivi ku hala goneni lexi xi vitanaka vanhu hi ncini ko va gona i tshame khome gona ku va na lava tin'anga ti hi vitana hi ta ku yini hi hi hi lava thwasisaka vanhu um hi va va kotaka tingaka letikulu mm. hi va va kotaka ku aka gona mm. va ri aka va ri kaya ka voho va tlhela va ri testa va nga se ri nyika munhu ku ri ra tirha na mm. a vona ku no ra tirha a ku teka fambo ya tirhisa se van'wani lava kuma ku va n'wi nyikile gona leriya yena wa tirha hi gona se a ku ni endlela vanhu magona a ku vitana vanhu mara kaya ka yena a ku na vanhu ah swa sorisa nyana yena a ku na layeni valeri yi khome gona ra ku vitana layeni e-e i fanele ku hi vona hi wehe ka eka wehe ku ri na layeni hi kombela u yi pambulela u yi nyika gona not ku ri u yi xavisa magona ka wehe a ku na vanhu mara u xavisa magona ma tirha yini magona lawa mm. ntirho wa magona yini a ah, no van'wana sweswi va vitana hi xigubu va ri xigubu mm. xigubu lexi loko u xi teka u ta fika u va na mali mamiliyoni mm. we munyi wa xigubu u endla mali a ni ku na ten ya swigubu mm. mara xigubu xin'we xi endla miliyoni loko mi xavile ka mina mm. mi ta kuma million every week mm. mara mina ni na ten ya swigubu leswi nga la ni nga swi endla la ndi hava na hundred thousand ah swa twakala yeah se leswi no no no vulavulela ku huma tin'anga loko yi endla so hi endla ngopfu ku vanhu va vafundhisi va kota ku va na matimba a ku chumayela hi hina mhaka ku hi endla hi vulavula swilo swo ka swi nga endleki eh. kambe mi kumeka koyi dr majak um me ni kumeka laha hi nga tshama kola hi le jan fes hi le ndumbeni ya mina kwala um hi le jan fes fregela genc ndi va ko ayi masiku laha a nda ha fambifambi ngopfu mm. mara ni na ti-branch jan fes ni kumeka ko dzanini kumeka hi wa mune apolokwani 78 paul kruger kwala dorobeni mm. ni kumeka hi friday hi mugqivela ndzi na ku ya agiyani mm.

nda kumeka okay. sonde yin'wana na yin'wana a thembisa eh. na le kwala jenifest nda kumeka sweswi a ni ri ni na n'wana na ye nyanga yi kurile jeros ni mi dyondzisile mm. ya fambafamba kwa ya hala u kuma ku vanhu van'wana va lava ku tirhiwa yi va rhumela laha kaya se swa boha ku ni tshama ni ri ni ri kaya loko vanhu va ta va ni kuma ni leswaku laha jenifest xin'wana na xin'wana xi koho kwala jenifest okay. yeah so number number amsi i ko i ta tsariwa lahaya mara ni ta vitana yin'we ntsena ya 073 okay. 20 98376 okay eh mara mtayibona hala tava yi tsariwile hala minkarhi mi ta yi teka inkomo inkomo i channel leyikulukumba ku hundza ti-channel hinkwato a hi mi tisela dr maxaka hi ri kwala a jan fes hi lo mpfampfa loko va ze va ku mpfampfa hi tshame endhawini leyi nga kahle a khensa muhumelerisi wa hina a khensa swinene dr maxaka ni khensile inkomo